O shwmae pawb, llun o si yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff. So, fi'n mynd i trial wneud fideo bach fan hyn adre. Uh, byddai'n gwneud tri fideo um, i chi cael gwneud bach o ymarfer corff gytre. So, bydd y fideo cynta o twymo lan ac ymestyn y cyhyrau. Bydd yr ail fideo wedi ni ymarfer pethau chi'n wneud yn, um, yn y cylchredau dyn ni, neu yn y circuits dyn ni yn y neuadd. a wedyn ni bydd y trydydd fideo um, yn oeri'r corff lawr a wedyn ni ymestyn y cyhyrau to. Croesi bysedd, na beth ni'n mynd i drial amdano. Okay? Right, so, fi moyn chi gyd lan o'r setin yn awr, aros neis y tal, so ni moyn y trad, pwy ti hyd y sgwydde fel arfer, sgwydde nôl, ni'n aros neis y tal, Botwm bola, tynnu fe reit mewn, so bod ni gwitho y cyhyrre yn y stymog a chwbl. Ni'n mynd i anadlu neis y ddwfwn mewn trwy'r troen a mas trwy'r ceg a ni'n mynd i ddechrau gyda symud y coesau. So ni jyst yn cerdded, mynd am wac fach. Ni chi dod â'r breichau mewn i fe chwbl. So jyst symud y breichau yna, tymer bach. Neu siŵr bod ni'n anadlu neis

So ni jyst yn twymo'r corff lan ar hyn o bryd, cofiwch. Unwaith fach tod ar sgwyddenna, a mlacio nhw. Cadw'r trad neu symud, cofiwch. Nawr da'r pen, ni'n mynd yn gefyn na fe draw i'r llaw dde, nôl i'r canol, i'r chwyth. Nôl i'r canol, edrych lan am yr awyr, lawr i'r canol, a edrych lawr ar y trad. Nôl lan y gêm wrthych to draw i'r ochr dde. Nôl i'r canol, i'r chwith. I'r canol, edrych lan. Lawr i'r canol a lawr am y tra drach na unwaith to. A nôl lan y ni. Barod, dyn ni'n mynd i fynd ag e mewn i toe taps. Nawr chi gyd yn gwybod beth yw'r toe taps, ni'n neud nhw bob tro. Cofiwch yr anadlu. Cofiwch gwitho fel i chi gallu, so os oes eisiau rafu fe lawr, y rafwch e lawr. A barod, ni'n mynd i fynd â'r trad mas i'r ochr. A cofiwch tost, os eisiau rafu fe lawr, y rafwch e lawr. Neu os chi gallu, beth am dod â'r breichiau mewn i fe a chwbl. Dim ond twymo lan i ni. Simo ni moyn i gormod. Ni moyn bod digon o egni dych chi yn barod i wneud yr, yr ymarferion arall. So ni dal i aros nes y tal, yn adlu mewn trwy'r trwyn a mas trwy'r ceg. Gobeithio bod chi gyd yn neud hyn da fi nawr. Fe'n edrych reit ffwl yn neud efen yn unan. Barod, ni'n mynd â fe nôl i'r cerdded. A ni'n mynd i fynd â'r coesau mas i'r ochrau. Dod yn nhw nôl mewn i'r canol. Mas yn nhw'r ochr to. Nôl yn nhw'r canol. Unwaith to, nôl ag e mas i'r ochrau. A nôl yn ni i'r canol. Ni'n mynd i arafu'r coesau yn y lawr dod yn wy stop. Neu siŵr bod y coesyn y Ydy lle dy sgwydde. Rolio'r sgwydde nôl i neis y tal. Cofiwch am y bwtwm bola, tynnu mewn. A ni'n mynd i ddod â'r breichau mas tu blaen chi. Gyn, lawr y ge, a dyn ni'n mynd i ymestyn mas faint chi gallu. Newch siŵr bod chi ddim yn dal anal. Chi'n ynadlu mewn trwy trwyn mas trwy'r ceg. Nawr yn ara bach, dyn ni'n mynd i ddechrau codi'r breichau yn y lan, mor uchel iawn, os da beth sydd yn gyffyrddus i chi, cofiwch. A da ni'n mynd i ymestyn y corff na mas a dod yn nhw nôl lawr. A nôl lawr yn nhw, draw i'r ochr. Barod, sgwydden yn ôl to. A da ni'n mynd i fynd lawr yn syth i'r chwyth. Nôl lan i'r canol. Lawr i'r dde. Ni'n mynd i troi ar ochr i chi chi gweld beth ni'n neud yn iawn, oce? Okay? Unwaith to, ni'n mynd lawr i'r chwyth, symo'n pwyso mlaen, symo'n pwyso nôl, straight lawr i'r chwyth, nôl lan i'r canol, a lawr i'r dde, a nôl lan. Barod? Aros neis y tal efe. Breich e mas i'r ffrynt to. A cofiwch trial cadw'r hips na am siag mlaen. A dyn ni'n mynd i fynd draw i'r ochr dde, nôl i'r canol, draw i'r ochr chwith, a nôl i'r canol. Ni'n mynd i wneud na unwaith to, nes y gara, draw i'r dde, nôl i'r canol, a un tro fach arall i'r chwith. a nôl i'r canol. Breche lawr, barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, a ni'n mynd i fynd am wac fach. A ni'n mynd i ddod â'r breiche mewn i ge. So symud y breiche chwbl. A da ni jyst yn cerdded, a symud y breiche. Nadlu neis y ddwfwn. Mae hyn yn od, chwbod, yn neud e fel un. Fe'r ben yn unan, mae Harry'n fideo fe. Trial neu lafu werthin. Barod de? Da ni'n mynd i arafu lawr tyme bach to. A tro hyn, ni'n mynd i symud yr heels yma. Codi'r heels un ar y tro. A wrth bod ni'n neud na, ni'n mynd i ddod ar fraich gros tu blaen. A wedi ni defnyddio'r fraich arall, i ni ymestyn mas yr ysgwydd o'ch na. A gadael fynd, rhywun peth yr ochr arall, dod o ddi draw, a defnyddio'r fraich arall i ymestyn mas yr ysgwydd. A gadael i fynd. Barod? Ni'n mynd i trial codi'r fraich na lan drosto'r ysgwydd, defnyddio'r fraich arall i ni jyst ymestyn mas tu ôl y fraich na tyme bach. Cadw'r heels na i symud a gadael i fynd. Yr un peth yr ochr arall, drosto hi A jyst mynd â fi i le sy'n gyffyrddus i chi, cofiwch. A gadael i fynd. Barod, ni'n mynd i symud y coesau yna to, dyn ni'n mynd i fynd mewn i heel digs tro hyn. So mae'r heels yna yn mynd mewn i'r llawr da fi. Nawr e, os rwy'n yn ddigon, cadwch y breichau yna ar y hips. Os ydych chi'n gallu, beth am dod â'r breichau mewn? a ni'n mynd i fynd mewn i chest press. So ni'n pwysio mas y breiche a tynnu nhw reit nôl. So mae'r coesau a'r breiche yn mynd trwy hyn dyn ni a dod â'r sgwydden y reit nôl. Doi bach arall. A nôl yn ni i'r cerdded. Barod? Ni'n mynd i arafu'r coesau yma lawr, ni cael ymestyn mas y cyhyrau yn y coesau. So, dwylo ar y hips, mae'n mynd i helpu dy'r balans. A wedyn ni, ni'n mynd i cymeryd un cam fach mlaen, a wedyn ni iste nôl mewn i'r stretch fach hyn. So ni'n stretcho tu ôl y cwrs straight ma. A gadael i fynd, cymeryd cwbl y camau. A wedyn ni un cam fach mlaen, Iste nôl 'to. Yn nadlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. Cadael i fynd. Cymerwch cwpl o gamau. Miwn ni troi'r ochr nawr i chi weld beth yn neud. So tro hyn, neu siw beth lle tu ôl chi, ni'n mynd i camu nôl, cadw'r cos ôl na, yn syth, a pwyso mlaen i ni cael stretcho mas am cyrra yna sydd yn y caff. Tymor hips mlan, sgwydde nôl. A gadael i fynd, cymerwch cwpl gamau. Rhyn peth yr ochr arall, cofiwch. Camu nôl, a pwyso mlan. Neud siŵr bod y hil yna ar y llawr yn neis, bod chi'n teimlo ni'n ymestyn mas y cyrra yna. A gadael i fynd. Reit, nôl yn i'r cerdded tote, a dwylo ar yr hips, a ni'n mynd i ddod â'r pengliniau yn y lan, tymed bach mwy uchel. So dibynnu ystod o beth sydd yn cyffyrddus i chi, cofiwch. Fyllie, bydd eisiau chi ddala'r sound i rhywbeth, so os oes cwpwrdd dych chi, neu cefen y sofa, dalwch sound jyst i helpu dy'r balans. A un bach to. A nôl i'r cerdded. A dyn ni'n mynd i arafu'r coesau unwaith to. I ni cyl y mistyn mas y cyhyre ar top y coese tro hyn. Reit, tro hyn mae eisiau chi ddala sownd i rhywbeth. So fel o'n i'n gweud, cefen y sofa, neu cwpwrth, neu unrhyw beth sydd da chi, dalwch chi'n sownd, oce? Okay? A da ni'n codi'r coes lan, chi'n gwybod, mae eisiau chi fod neis y tal, yn adlu neis y ddwfwn, bwtwm bola wedi tynnu mewn, a gadael fynd. Cofiwch troi'r bigwrn. Rownd y ge, a nôl y ffordd arall. Barod? Reit, yr un peth dy'r gos arall, so newch siŵr bod chi'n dal yn sowndio rhywbeth to. A wrth gwrs, ni'n dod â'r gos lan. A to yn nadlu neis y ddwfwn, meddyliwch amdano fel chi'n aros. So'r sgwydden ôl, neis y tal, nadlu ddwfwn, a gadael i fynd. Cofiwch troi'r bigwrn y rownd, A nôl ag e y ffordd arall. Reit, dewch ni cael y coesau neu symud to. So ni nôl yn cerdded, mynd â'r coesau mas lle dysgwyd fe. Nôl â nhw i'r canol. Mas â nhw to. Nôl i'r canol. Mas â nhw. A nôl i'r canol. Barod? Fi'n mynd i ddechrau dod â'r breichiau mewn y fen, ni'n mynd i ddechrau bwrw mas gyda'r beichiau. So yna dyn ddwfwn mewn trwy troen, mas trwy'r ceg. So cofiwch chi, arafu lawr os tys eisiau, gweithwch fel i chi'n gallu, neu ni'n mynd i fynd tyme bach yn gyflymach. A ni'n mynd ar breichau lan, draw i'r dde, nôl yn nhw i'r chwyth, A lawr yn ŵyr llawr. A nôl yn ŵyr canol. Barod? Dewch i ni shifto lan gear fach. Coesyn symud bach mwy cyflym. Breche bach mwy cyflym, yn nadlu neis y ddwfwn. A ni'n mynd o'r breche lan yn uchel. Lawr yn ŵyr llawr. Draw yn ŵyr dde.

Y rafwch lawr. Dod y brechau lawr. Nadlu neis mwyn trwy'r trwyn. Mas trwy'r ceg. Reit, cofiwch mynd i moyn rhywbeth bach hefyd. Newch siŵr bod dŵr dy chi. So ni wedi twymo'r corff lan, fab, a fyddai nôl ydych chi cyn hir ar y fideo nesaf nawr i ni cael wneud um, yr ymarferion arall. Oce? Okay? Da iawn bawb!